Ai baina, baina, habri blachi berde. Oxilio, oxilio, habri campo, habri blachi berde pura. Ora di dia binti i ocho di mar cu nan a cera blachi berde, ilegalnan cu ta asota Corsou a marcha manera frumen a bai sneke bira trago meisjes. Jacobo, ta wormi wifi ta capta bo bon. Bo kier bisa mi cu sneke ta bende bebida? kuminda i ofresé servisio di Patricio i Don Chema na snèk mes despues di tres trago? Eksaktamente asina mes Chepo. Awor snèk so mei nu ta ofresé Bam Topa, Bam Tira Palu pa shen binti i sinku florin òf Tira Palu aki mes pa shen setenta i sinku florin. fuera. Kermene trago meisje na snack ta sirbi bo tres trago y bira bed meisje den un frega di wowo a la estilo di All in One. Asina mes, Patricio y Don Chema ta hunga na nan patarata grandesa sin paga belasting, sin proteccion di seguridad of control di salubridad publico. Manera tabata lei den Campo Alegre. Jesus ei, esaki si ta un otro cataclismo meimei di nos pandemia. Awor tanto Don Chema y Patricio ta infectando henter Corsou cu tur sorto di enfermedad venerico ya cu no tin ningun clase di control manera lei tabata exigi den Blachi Berde. Mas ainda, e muhénan ta wòrdu violá sin miserikòrdia, ya ku no tin kòntròl ni vigilansia manera tabata e kaso na Campo Alegre. Awèl, awor HIV, gonorea, klimidia i tur otro malesanan venériko ta bai eskalá i goberná e isla aki, manera Dòkter Schoop a bisa den su entrevista último. Awor ta uniform marciano mes lo nos tin cu bisti, ya cu si covid no infecta nos, malesa di Patricio y Don Chema lo cue nos. Minister Rhonald per cura di expande su prestamo financiero cerca Mama Hulanda ad hoc, Corsou lo tin cu bolbe bati porta di Hulanda pa mas fondo pa combati e epidemia di malesa venerico cu ta sigui. djis tras di e pandemia di Covid diesnuebe. Dios lo sa ki kondishon Hulanda lo pone pa redusí e aktividat di trago meisje i bed meisje ku ta kousa e eskalashon di malesa venériko riba e pais aki. Campo Alegre tabata e solushon ku a trese organisashon i kombatí malesa venériko di un manera reglá. Aktividatnan di Don Chema i Patricio Parrotin mester tin seguridat i kontrol médiko kontinuamente. Awèl, Minister Girigori ta añadiendo mas sota den herida i ta bashando mas binager den henter e asuntu di eksistensia di Campo Alegre. Minister Girigori, un ser ku a designá su mes komo santu, a disidí ku e ta bai buska eksperto den eksterior pa disidí si Campo Alegre mester habri atrobe sí òf nò despues di setenta i un aña di eksistensia. Minister Ghirigori tin un problema moral ku eksistensia di Campo Alegre, ku tabata t'ei promé ku Minister Ghirigori a nanse i lo bai t'ei muchu mas despues ku el laga tumba. Minister di Rigori ta minister di hustisia y no minister di moral. Minister di Rigori no tin e derechi ni autoridad pa dicidi si asunto di Patricio y Don Chema den Campo Alegre ta moral si of no. Minister di Rigori mester corda cu hale na man tambe ta algo inmoral den wowo di su señor. Mi no kier ni pensa kico lo pasa cu un Corsou sin un desahogo di Campo Alegre. Nos ta un kultura kayente ku mester di lòs nos awa na un manera organisá pa nos no haña nos den piskalat. Imaginá bo, tur ku lo mester kana riba Kòrsou ku nan berenhei hinchá binti kuater ora pa dia sin tin un forma pa duna alivio. Lo ta algu mashá tenso i peligroso. Mi ta spera ku Rhuggenaath paga tinu i kuminsá traha presupuesto pa fiansa di mas plaka pa kombatí pandemia di Patricio i Don Chema. E mester papia serio ku Minister Ghirigori pa nan abri kampo mas pronto ku ta posibel. Kòrsou mester di su Kampo Alegre pa yuda un komunidat i kultura ku ta rekete kayente. Habri kampo bèk, habri kampo bèk.